Udah diserurik menyadi kitai ayu baka selama, bebuai ke leka jaku Inyau, pia mega sepia tina engkeman sebedau iya dikerendut ini pansut ke ruai kitai kita ucau. Leka jaku Iban ti dikena ayu nyerurik genap bengkah turai bala ucau ti dipedua ba ruai kitai tu mega, jaku Iban, adap ke menua ulu ucau. Minta ampun enti bisi leka jaku ti enda kala didinga kita. Lemai tu ini ngemai ke bala uchu sebengkah jerita. Jerita tu diturai uchu Lydia baka tu ku munyi jerita tu uchu. Lemai nya Ayub, Selan enggau Pita nurun. ari rumah sewa sida ngena kereta bakih sida iya Ayub. Nyadi sida empat tu uco bebakih ari sida pum tiga nyentuk ke sida nyambung belajar ba sebengkah kolej ti sama ba menua Malaya. Lebuh ke cuti sem sida sebuat kerja tang meh cuti sem ke sekali tu sida empat Deka bejalai seraya ti merindang ati. Kenu ku perambu sida empat iya uco. Sida empat ka bejalai ngagai sebengkah endu pengelantang ati ti tebilang ba pelilih menua nya uco. Enda nemu nama kebuah meh. Kerita tudah Ayub tak kiah amai ka idup pagi nya. Enggai ena enggai, sida empat tadi nganjung kereta iup nya ngagai Bingkir dulu. Udah nganjung kereta iup ngagai Bingkir, orang Bingkir madahka kereta iup nadai nama-nama uchu. Semina jai ba meter iya aja. Meter nya enggai idup. Pia ko orang Bingkir nya uchu. Ninga munyi nya, sida empat iya pen neruska pejalai sida iya nuju endua ti deka dituju sida iya nya Uchau. Jam maya nya sigi udah lalu pukul dua ngalih hari. Sida sebuat lalu ngetu ba rumah makai siti. Udah ti tembu ngintu diri ba rumah makai nya Uchau. Sida empat pen Mupuk pejalai baru. Tang meh baru tiga puluh minit meh sida empat udah ngejang ari rumah makai nya uchauk. Dia deh entuka sida empat iya ngenyit padam. Apu, Ayup, nama main entuka deh tu kih amai sehari tauk? Nama minta ganti baru pia? Ko Selan Ucau duduk ba sepiak driba bejako. Enda nemu meh Lan. Enda nemu meh Lan. Engka iya lelak kini pia ko Ayup Ucau nyaut Selan. Sida empat lalu ngasu ke entuka nya ke tisi jalai. Peresa sida empat iya, kereta nya ucau tang nadai ga nama-nama. Bisi lima belas minit pia mudah. Kereta nya tadi ka idup baru. Jam iya nya sigi udah pukul lima lemai. Meri pejalai sida empat iya berasai lama ku kita ucau laban tuka sida iya majak ka padam. Endua ti dituju sida mega enda jauh da agi. Peda sida empat ba West tu chau. Sida empat ngetu baru meli utai empa semua ai irup. Udah temu semua, sida empat lalu neruska pejalai baru enda mukai-mukai. West. Lalu mai sida empat nengah jalai karak lama. Keterubah iya Uchau, sida empat nadai berunding ke utai nyelai semua Uchau. Tang, lebuh sida empat meda papan pemadah jalai madah ke jalai ditujah sida empat iya nya jalai karak, iup. Nama betul jalai tengah kitai empat tu? Uji peda deh manah wes nya Ayub. Ku Peter madahka Ayub ucau ari penuduk belakang. Selan enggau umai tinduk. Selan enggau umai ti tinduk nya enda nemu utai ucau. Nyau betimal-timal munyi kuruh selan seduai umai. Malam nya,

Nadai lampu jalai. Kira dua puluh minit meh. Sida sebuat udah nengah jalai nyau chau. Nasib, bisi entuka perodor Myvi bechurak burak entudi entuka sida iau chau. Kereta nya tadi lalu ngehun dua kali. Udah nya ngetu. Enda lama, hon iya baru ga dua kali. Ngetu baru. Bisi empat kali kerita Myvi nya ngehun sida ai Uchau. Nai, nama main iya tu ngehun baka nya? Ka berumban, geliah meh. Nadai orang sepiak nyin. Aku enda ga bangat laju, ku Ayup mutap Uchau. Pita enda memunyi. Selan enggau umbai ti tinduk nya tadi Uchau nyau tedani ninga munyi hun kerita Myvi nya. Entudi sida ai ucau. Udah kerita Myvi nya ngehun ti kepenudi, kerita nya tadai lalu ngelih kerita sida empat ia ucau. Tang meh penyelai ia ko kita ucau. Selan enggau umai meda kerita Myvi nya tadi Ta nadai urang deri ba. Tang meh Ayup enggau Pita meda indu dui ka ba kereta Myvi nya kenu ku Ayup ucau. Meda baka nya Selan enggau Mai sama bela beperening pangan diri. Ya lapa mua seduai nya pucat kelat pia ku Ayup ucau. Selan enggau Mai sama enda memunyi. Pita lalu bejako. Yup. Bajik nal ga indu dua iko ba kerita maybe nya tadi. Ba iya, ita rugi amai seduai deh enda meda. Ku Ayup nyaut pita uchu seraya ke nundi bakih seduai selan enggau umbai. Selan enggau umai ti ninga jaku Ayub seduai Peter lalu sertai bejaku, Dini bisi orang deriba kereta nya? Eh, salah peda seduai kini. Bai mata seduai agi tinduk. Aku enggau Ayub sama meda indu dua iko ba dalam kereta Myvi nya. Pia ku Pita ucau nyaumat Selan seduai umbai. Benung sida empat betalat ke kereta Myvi nyau ucau enda mukai-mukai. Pita ari penuduk belakang. Meda bisi inde tuai orang benung ngelayang jalai muat ari jalai sida. Maya nya kereta ti dipasang Ayup benung iya laju laban jalai alun.

Enda nemu ari ni penatai, enda mukai-mukai ku kita ucok. Mata sida empat tak silau, pancar lampu luri ari mua. Utai dipeda sida empat lalu petang. Ayup tu dah ni, Nyepi tubuh iya asai ke digusak orang lebuh Ayub dani dia Ayub meda bakih iya umbai ngerak iya ari penuduk muak ari belakang. Ayub ti ngeleda ari luput nya ucau lalu malik ngagai pita seduai umbai ba penuduk belakang. Pita enggau selan agi luput. Semina Ayub enggau umai aja udah ngeledau chau. Ayub enggau umai lalu ngerak bakis duai Peter seduai Selan. Udah sida empat iya dani magang, sida sepakih lalu pansut ari entu ka meresa kereta semua. Nasib ga kereta sida empat iya nadai nama-nama semina sekeri semimit aja. Ayub bisi bakal mimit Baka ning. Bike tepantu ba setiring kerita. Umbai selan enggau pita sama nadai bakal. Sida empat sama enda bejaku enggau pangan diri maya ti meresa kerita nya uchu. Yup. Nasit amai kitai empat nadai nama-nama. Peda Dayup, mimit da kereta kitai ka labuh ke lebak kin. Pia ku umbai ucup jako. Ba ia mai nasip petara agi nyangkung meh nya. Pia ku Ayup nyaut pakih ia umbai. Meda nadai nama-nama, sida empat lalu berengkah baru. Bejalai. Tang meh ke sekali tu ku kita uchu jam ba lengan Nayup. Enda bejalai agi mengkang nunjuk pukul satu tiga puluh dini hari. Jam ti sama sebedau sida empat iya sidin tadi. Ati Ayup belebuh nak nyamai. Tang Mayup ne mung munyi aja enggai ke bala bakih iya takut. Wis ba telefon Ayup mega. Enda bejalai mengkang ba endur sida ti sidin tadi ucau. Meda baka nya, Ayub lalu ngetuka entuka iya ba tisi jalai. Nama kitai ngetu deh Ayub? Nama kereta denggai idup baru pia? Pia ko umbai ucau nanya Ayub. Ayub nama munyi ucau semina nurunka cheremin entuka iya lalu nginsap. Umbai ti meda ulah Ayub baka nya, enda ga mayuh jako agi. Yub, buka dulu pintu tu kami dua ita ka kemi dulu. Pia ku selan jako ari belakang. Ayub nemu munyi lalu nekan tuil kunci kereta. Pita enggau selan pa nurun ari kereta. Ayub, Nama aku te enda nyamai asai? Tubuh aku te berasai penat. Ati aku berasai enda nyamai, Ayub. Ku umbai uchup jaku ari penuduk sepiak deriba. Engka baik dagi kesal ati kitai sidin tadi. Kini.

Amat meh menua nya udah nengeri pia ku Ayub ucau jaku kediri dalam ati. Makin lama jalai alun ti ditujah sida sebuat majak panjai nadai pengujung. Minyak entuka Ayub tak nadai bekurang ku kita ucau bemita iya. Taja pun sida udah bejalai jauh. Ukai nya aja, uchaw jam ba kuan ayup mega mengkang nunjuk pukul satu setengah. Wis bateri talipaun jam semua baka ke ngetu enda bejalai. Lain talipaun mega nadai. Enda nemu pengelama sida empat udah bejalai, uchaw. Iup, nyin bisi rumah makai. Mayuh amai orang makai din. Ngetu din ulu kitai ba kedai nya. Nyau rapal perut tau. Pia ku Pita uchup bejaku ari mangku belakang. Dini bisi kedai ditu ita? Aku tuta nadai meda mensia bukai. Entuka bukai pun nadai mansa kitai ari tadi. Pia ku Ayub ucau. Nyin peda deh nyin. Pia ku Pita nunjuk ke jari iya ngagai kedai makai tisi jalai muak ke kiba Dreba. Apu, kati tau bisi kedai makai bepuak kampung ditu neh? Pia ku Ayub ucau bejako kediri dalam ati. Nai, nama enti dage Ayub? Pia ku selalu chaup jaku. Nama kita tiga nang asai utai nyelai? Jam diatu pukul satu setengah dini hari, waze tu mega enda bejalai. Meter minyak kereta mega enda nginjit ari tadi. Sepengudah kitai sebuat ti sidin tadi. Taja pun kitai udah lama bekejang ari endua kitai ke sidin tadi. Tu, tena mukai-mukai bisi kedai makai bepuak kampung. Uji kita tiga berati, dini bisi kereta bukai paking ba semak kedai makai nyin? Pia ku Ayup uchu madah ngagai bala wakih iya tiga iko nya. Au, yup, aku munyi ku dek nyo meh pia kumbau chau. Enti seduai ngai nurun enda ga, kami dua ita aja ga nurun nadai nya maioh lagu kami duai rapal to. Enti seduai enda rapal enda ibuh ga, pia ku Selan ucau seraya ti pansut ari kerita. Meda Selan enggau Pita pansut. Enggai enda enggai pansut meh Ayup enggau umai ucau. Sida empat lalu tama ke dalam kedai makai nya. Datai ba dalam kedai makai nya, dia Ayup meda mayuh amai orang ba dalam kedai makai nya ucau. Nadai agi mija puang dipeda Ayup. Aram. Kitai ngiga kedai bukai. Nadai mija puang agi ditu. Pia ku Ayup ucau. Tak baru deka nguing mulai kediri, tudah Ayup ucau. Tu bisi mija puang, pia ku Selan. Ninga bakih iya Selan munyi nya, malik Ayup. Peda Ayup, amat bisi siti mija puang, muak ke tisi amat. Selan enggau Pita siga udah duduk nyangah manah ba mija nya ucau. Meda baka nya, Ayup enggau umai mega entudi pangan diri bejalai nuju Pita seduai Selan. Seraya ti bejalai, Mata Ayub meruan gining-gining merening orang ba dalam kedai nya ucau. Penyelai iya kena ku jerita ucau orang ba dalam kedai nya diperati ke Ayub tak enda tentu berupai magang mua sida. Pisit tudah Ayub ngusuk mata iya. Datai ba mija nya, Umai enggau Ayub lalu duduk betunga. Tak baru duduk meh, Umai seduai Ayub ucau. Peda datai indu siko nganjung empat iti ai amat. Udah nya, datai ga indu siko da ngemai mi guring. Nai, kemaioh seduai minta utai tu ita, Lan? Pia ku Ayub ucu nanya baki ahia dua iko nya. Tang meh ku kita ucu, Selan enggau Pita enda nyaut majak makai mi. Nyau negam pe negam baki ahia dua iko nya nyuap mi ucu. Ayub seduai umai meda baki ah seduai Pita enggau. Selan makai nyau nyuap penyuap baka ke betaun enda makai. Nyau enda nyadi seduai ka makai mi nyau ucau. Umbai seduai ayu pen beperening pangan diri meda ulih bakih iya dua iko nya makai. Ayu makin lama berati sida ti makai ba kedai nyau ucau nyau majak enda nyamai ati. Nemu kita ujau. Makin lama urang ti makai ba kedai nya nyau majak nyelai dipera ayup ujau. Bisi sekeda sida ti makai nya ujau nyau bejagang makai ba atas mija. Bisi nya makai ngena dua piak jari. Makin lama Mua enggau ulah sida nya nyau majak nyelai uco dipeda Ayub. Meda utai baka nya, Ayub lalu ngirit jari bakih iya tiga iko nya mai bala bakih iya lari. Tang meh, lebuh Ayub narit jari pita seduai selan uco, dia Ayub ngasaika tubuh bakih iya dua iko nya tak chelap ngelinan. Dua iko nya ditarit Ayub te enda engkebut ku kita ucau. Umbai, Pita, Lan, aram kitai Saleh utai tau jampat. Pia ku Ayub ucau. Umbai lalu angkat nitih ke Ayub. Tang meh Selan enggau Pita lalu ngetu makai. Merening tudah Ayub. Seduai umbai Uchau. Ukai nya aja, sida ke bukai ti makai ba kedai nya dia mega malik belubah-lubah merening ngagai umbai seduai Ayup. Lebuh Ayup meda mua sida nya Uchau, Ayup enda berasai teduduk. Bai ti tekenyit. Nemu kita ucau mua sida nya dipeda Ayub? Bisi nya nadai mua. Bisi nya ke nadai pala semina bukang aja. Ni ke mata nyau pansut nyau kitang-kitang. Enggau mayuh agi meh ku kita ucau. Bisi ke pecah pala menyedia au? Mayuh ke bukai agi ucau. Ayub nyau lemek tulang meda utai nya dia ucau. Semadi meh ulih bakih ya umbai ngirit baru meh tudah Ayub tu angkat umbai suai Ayub lalu belanda. Pansut ari kedai nya ucau. Lebuh seduai sebakih iya pansut, seduai sebakih tekenyit. Meda kerita sida nadai agi ba jalai alun. Jalai alun mega nadai. Utai nya dia dipeda Ayub tak puak kampung kiba kanan. Kampung Magang-Magang. Malik baru Ayub ngagai kedai nya uchu. Dia Ayub meda orang ba dalam kedai nya tadi udah bediri magang ba rual kedai nyengkaum bakih iya selan seduai pita. Enda mukai-mukai, umbai lalu ngugut baju Ayub belana. Yub, nitih aku aja deh. Anang merening ke belakang agi, pia ko umbai ucau. Bai, nama deh nemu jalai, betua jalai tu atau bai deh, pia ko Ayub nanya umbai ucau. Eh. Titih kedai aja aku. Anang merening ke belakang agi. Ninga bakih iya munyi nya. Ayup nadai ke jaku bukai agi Uchau semina ngau aja lalu nitih ke umbai belawa neresa kampung. Umbai, nama betua jalai tua tu? Ba mua tua nyin jalai mati umbai. Lebih yak nyin ngetu tua. Aram tua ngiga jalai bukai. Pia ku Ayup ucau. Umai ngetu lalu malik ngagai Ayup. Ayup, dek mansang belubah aja ngagai aku. Aning sesekali malik ke belakang. Pia ku Umai ucau lalu mansang ngagai Ayup belubah. Ayub asai ke ka malik bisi asai ka nikau laban iya nyau ingat ke bakih iya pita seduai selan ti tinggal ba kedai makai nya tadi uchu. Baru deka malik meh tudah ayub uchu umbai lalu narit jari ayub. lalu ngejuka tudah Ayub ari lebak nya. Lebuh Ayub ti labuh dijuka baki ayau umai, utai dipeda Ayub lalu petang tegayam sereta enggau nya mega Ayub ninga baki ayau umai bejaku munyi tu uchu. Ni Ayub, naka tu aja aku nganjung da Ayub ila dengau kami. Kami tiga dulu ila kitai begulai baru. Pia ku umai didinga Ayub ucau. Serebak enggau nya mega utai didinga Ayub nyau betit tit tit aja ucau. Ayub lalu njelakka mata iya. Ai mata Ayub enda berasai. Nyau beterunjui ngemasahka kuyo iya ucau. Meda diri empu ba sepital. Nyau betekitang ngaja wire mesin ngidupka seput ba tubuh Ayub ucau. Ayub asai kena ulih nerima tubuh diri empu enda ulih rumpas engkebut bejalai baka selama ucau. Ayub disahka bala lutur lumpuh sumur idup tengan tubuh. Ayub mega lenyau tiga iko bakih iya. Kenu ku jerita uco, lebuh sida ti nyeliah ke ini tuai ngelayang jalai nya, kerita sida sebuat makai jalai sepiak, enda mukai-mukai, te bisi luri enda temu hari ni penatai. Ayub enda sempat nyeliah. Kenu ku jerita uchu sida iya lalu belantak. Ayub kena sepit setiring kerita Selan enggau Pita nadai ba rantau jalai nuju ngagai sepital umbai nadai ba ICU sehari sebedau Ayub ngeleda ari kuma uchu. Ayub suah nusi diri betemu enggau bala bakih iya ba kenyap iya dua minggu sebedau iya madamka seput ba taun dua ribu dua suba uchau. Nya aja ari ini, enti leka jaku ini bisi ngasuh ati bala uchu enseriban begelema nanchum tajam. Ini minta ampun ari punyung pala nyentukka kukut kaki.